Omwanchi omorigereria nigo ngokwariganie, naende nkogotebia ng'a mbuya mono ase engencho y'ogochora egetasiini kiaye egechore kia Rico TV. Na abwo ase narigereiri bono iga nigo ndoche ng'a chiaragire chinsa eyemo ne chidakika emerongo etato chi'amagoroba, Agwo ase nairire na korengereria ng'a gwakoorire emeremo yao ye rituko, nabo nokoiraneria nyomba gotoeerera, ase kwariganiigwe tosangama naye ase engencho y'omoroberi o goikera mauti. Na bono tindi gochia gokoora chingaki, nigo ntete gokoira eyemo ase eyemo, goika ase omoroberi goikera mauti, na buna gochikoretwe ase more noyominto Swithredi. Igwa, igwa, igwa. Ekitambo ki ekero kiabwate etara yaye aria ase omochie o Gusii, Kisii County, nigo kianyora obwabu bobwatete ekenyoro kia nyebiuto ime ase ebori ekia igoro, na abwo aase batweretwe omoichano ekero bachiete koboka emambia na konyora omobere bw'omomura oyomo bw'emiaka ya igatwa, obekire aase bare ensemo. Korwa abwo abaminye b'Abanyabioto nigo batwarwa obotutukanu nomoichano omonge ase chinkoro chiabo ime, na koboria, Ninki gose ki riretwe omomura oyo iga agosiririgwe obogima bwaye, na koretwa gochia kobekwa igwa ase ebaare ensemo? Na abwo ekero bachiete koringoria omomura oyo gochia ime, nabo banyorete ng'a mbamomanyeti nonye ng'ake, na onde taiyo omomanyete, na abwo ase bagete oroboti goika ase omogambi bw'ekenyoro ekio, Na abwo ase omogambia ayererete gocha nere goikana koringoria omobere oyio na goteba ng'a nenye ere tayomanyeti nonya. Korwabwo naende, nigo omogambia aimokia egetambo kereyemo ase eyemo, na gwakoroboti gochia ase omochie obosongo, Na abwo ase abanyanyimbo baba ababe abwo bakorinda oria mono gocha koyia omobere oyio, abwo ase omobere oyio obera korwa ense eyemo ya Maambi goika chinsa isano na emo chia mogaso, na abwo ase abanyakenyoro batware omochandano na koboria ng'a ninki gose kegendererete iga iga iga, na korwa abwo nigo ekenyoro ekio ekero kiarenge gokwana na ekerambauti nigo kia kiaerera bwene na goteba ng'a abaibori. Na bono koreng'ana abwo nere chingaki echi igacha omotuko korwa ase abana bare isiko, mobe maiso na komanya abana baino ng'ai bagotoka, na chinsa irenge abana baino bakoirana nyomba, ase engencho bono engaki eye yabeire embe, na korwa abwo naende tari ayoka, nonya nebikorwa bi'obosari nigo bigendererete gokina ase ensemo eye ya Nyabiuto, na abwo ase oboibi bwe chingoko bwagendererete kororekana mono, nonya noboibi bwe. bw'endagera korwa emegondo, na abwo ase abanto b'ekenyoro ekio babeire bakwemurunganera goteba ng'a nenchinto mbe buya ase ensemo eye yabo, na abwo nekerambauti ngetigere chiabo, nabo kiaba gekonya kogenda nabarabwo eyemo ase eyemo, na kono koba ringori, na koba obori ninki gose ekebe. Na abwo ase batebire ng'a ndake abana abaiga babung'ete chisukuru ase engencho obogima bwabeire obokong'u. Na abwo goika bono berigerie ki bakoria, na eki getari konyorekana ase oboraisi, goika baikeire gochia korusia ebinto bi'abande emegondo. Na abwo nigo batebire ng'a eserekari enyare gosoana na ring'ana eri rigati, na goting'ia oborendi ase ensemo eyio, ase engencho bao baraire amagima nonya nay'abana babo, ase engencho tibarochi ng'a ninki gose keragere omonto aiterwe ase agoitirwa ache kobekwa ensemo eyio. Nonya noboibi obo bwagendereire ande ake nigo batebire ng'a nabio eranyarekane ng'a tari abana b'ekenyoro, betoke ng'a nabanto bakorwa chinsemo ao ao. Ekirambauti nigo kiarwa ogoka egekuro na goteba ng'a abaibori nainwe mobe maiso botambe, na komanya chingaki echi chigatwa emokumoko ase abana baino bagotoka, na kobua mono momanye abana baino ne chigurubu bagotarana chirochio ng'a nchire chi.